Isejħulha l-ironija tal-istorja. L-Akkademja tal-Malti ilha teżisti mitt sena. Mitt sena ilu meta twaqqfet bħala l-Għaqda tal-Kittiba tal-Malti f'Novembru tal-1920, id-dinja kienet għadha ħierġa mir-raba' mewġa tal-pandemija tal-influwenza Spanjola. Fl-ewwel ċentenarju mit-twaqqif tal-Akkademja, l-imxija jisimha Covid-19. Dan id-dokumentarju janalizza l-bieraħ, l-illum u l-għada tal-Malti bħala lsienna. U fit-tieni episodju se nitkellmu dwar l-illum tal-Malti, mill-industrija tal-kotba għax-xandir sat-teatru. Se nibdew bil-mużika. Lejn tmiem is-sena ltqajna ma' The Travellers meta kienu għaddejjin bit-tħejjijiet biex joħorġu kanzunetta bil-Malti illi tittratta il-perjodu partikolari illi l-bniedem għadda minnu. Andrew, ħafna mill-lirika ta' The Travellers tiktibha inti bil-Malti, għaliex għażiltu tkantaw bil-Malti?
Dak iż-żmien meta bdejna meta bdejna l-band, ehm, onestament ma kienx l-idea li nibdew bil-Malti. Ehm, ġiet progressifikament il-ħaġa. Ehm, xtaqna nipprovaw xi ħaġa dejjem differenti, meta ddeċidejna li bdew il-band bis-serjetà xtaqna li nagħtu l-almu tagħna biex nilħu l-ikbar livell li nistgħu. U dak iż-żmien bejn diskussjonijiet li kien kellna bejnietna rajna li kien hemm nuqqas kemm xejn kbir fil- mużika Maltija speċjalment fuq radios u xtaqna nkunu aħna li nippruvaw nagħmlu xi ħaġa bil-Malti dak iż-żmien u nippruvaw nkunu innovattivi kemm nistgħu. Allura bdejna naħdmu biex intelgħu x-xogħol bil-Malti. Imma l-istil tagħkom mhux dak li normalment huwa assoċjat ma' lirika mal-kanzunetti bil-Malti. Jew suq għal kanzunetti bil-Malti, diski bil-Malti. Dak iż-żmien onestament ma konniex nafu għax ix deħlin. Tħallna għalija ġastax Kien togħġobna l-mużika u xtaqna nkunu f'band. Ma' żmien u meta bdejna nistabbilixxu ruħna, bdejna nindunaw li s-suq huwa limitat imma jekk tkun taħseb b'mod kreattiv u taħdem għaliha l-ħaġa hemm suq li tista' tagħmel użu minnu. Ovvjament ma tqablux ma swieq ta' barra, imma li ngħid li m'hemmx suq laqas hija l-verità. So hija kwistjoni ta' kemm tkun kreattiv biex ittella l-proġetti inti fl-aħħar mill-aħħar. Hawn min jgħid li l-Malti huwa lsien aħrax, lingwa ħarxa. Forsi mhux tajba l-kanzunetti. l-idjoma, inti ssibha faċli li tikteb biha melodjuża biżżejjed? Kapaċi noħloq melodija kbira? Iva. Li l-mużika, li l-Malti huwa ħarex bħala lingwa hija realtà. Fl-istess ħin ma naħsibx li hija limitazzjoni. Naħseb li tgħallimt matul is-snin li Bħal kull lingwa oħra, meta tuża b'mod kreattiv u b'mod bi ħsieb, anke ċertu kliem li tuża fejn tpoġġi l-aċċenti ħorox tagħmel differenza kbira. Allura, iva ħarxa l-lingwa ma ma naħsibx li tillimita bl-ebda mod li toħloq melodiji moderni jew kontemporani. qatt sibtu nies li jgħidu di mużika bil-Malti. Jien niftakar li meta kont qed nikber, kont eh, nismaħħa ħafna ilu da ġvi 30 sen ilu, 25 sen ilu, kont nismaħħa mużika bil-Malti u le u jagħtu għal ġemp, intom zaza hu fuq l-20 għandkom, ġifieri. Le, speċjalment meta bdejna dik smajnija ħafna. Speċjalment kien żmien fejn kif għadna qabel ma kienux jinstemaw songs bil-Malti fuq ir-radio. Allura xin anki ngħid sempliċement li sħabi jew ngħid isma' qed nagħmlu song. Għalkemm anke jekk insemmalhom is-song u togħġobhom imma bil-Malti. Bqajna għaddejjin mal-pjan. Illum naħseb il-folja nqalbet ftit. Issa li ilna mill-2016 nirreleasejaw is-songs u n-nies bdejna bdejna event base u jistennew li ħakunu għedin nħorġu songs bil matalu l-lun jistennew għasu, l-lun ġil bil-kontra, l-lun jikunu jishtiqu aktar. Imma iva, fil-bidu kienet pjuttost diffiċli. Palma l-ilsin Malti għal xi żmien xi wħud kienu jqisuh l-ilsin tal-kċina, anki l-mużika bil-Malti kienet meqjusa mhux ta' xi kwalità partikolari. Grazzi għal The Travelers, il-lirika bil-Malti fil-mużika kontemporanja qed tmiss il-kordi anki taż-żgħażagħ. Bħall-mużika anki x-xena teatrali ftit jew wisq għaddiet minn żmien meta t-teatru bil-Malti kien jingħata l-ġenb, tant illi l-kelma li tirreferi għat-teatru bil-Malti li kien isir fl-irħula, teatrin, akkwistat sens dispreġjattiv. Min jagħmel ħafna xenati fit-triq jgħajjat, ħafna storbju, jgħidu li qed jagħmel teatrin. Filwaqt li t-Teatru ta' Stoffa baqa' dak bl-Ingliż, mill-Ġonna ta' San Anton sat-Teatru Manwel. Lill-poplu kien jogħġbu t-teatrin, u baqa' jogħġbu. Biż-żmien isserja u ttrasforma ruħu anki fit-teledrammi u fis-serje televiżivi, iżda l-palk baqa' jiġbed in-nies, lill-Maltin, biex jaraw dramm bil-Malti. Meta nistgħu tabilħaqq nibdew nitkellmu dwar teatru bil-Malti? Mela t-teatru bil-Malti eh, beda bej wieħed u ieħor ikollu tradizzjoni li mbagħad kienet kontinwa mal-ħabta ta' nofs is-seklu 19. Ġifieri hemmhekk għandek l-ewwel xogħlijiet li kienu jsiru il-Manuel imma dawk huma sporadiċi darba kultant. Mbagħad ftit snin wara jibdew jinħolqu dawk li nsejħulhom it-teatrini. jiġifieri l-ewwel fil-belt u mbagħad f'komunitajiet oħrajn, gruppi żgħar ta' nies jibdew jiffurmaw eh, teatri żgħar, strutturi bażiċi ħafna li fihom kienu jirrextaw u kważi dejjem bil-Malti. U minn hemmhekk imbagħad jibqa' jiżviluppa sas-seklu 20 sakemm it-teatrini ehm, bdew imutu ftit ftit imma minn flok mbagħad eh, it-teatru Malti beda juża strutturi ikbar, strutturi aħjar Naturalment, ehm, kien qed jieħu anki ċertu iktar prestiġju. Naslu għasni 60, Francis Ebejer, nkun korret jekk ngħid li qabel Francis Ebejer il-kwalità kienet daqsxejn. Ehm, naturalment, meta nitkellmu fuq Francis Ebejer, iva għandna pass kbir 'il fuq fil-kitba għat-teatru u anki fil-mod kif isir it-teatru bil-Malti. Nista' ngħid 99 fil-mija tan-nies li jgħidu li ma jifhmunix, qatt ma raw xogħol minn tiegħi u qatt ma qraw kelma minn tiegħi. Dik il-kurjuża. Imma nammetti li drammi bħal Bulva, Mentz, Vumbarara Zungare huma diffiċli ta' stendu ta' ċertu standard forsi intellettwali għoli. Mhumiex astratti sal-aħħar imma diffiċli ftit irid ikun hemm director tajjeb ippreżenta tajjeb. Biss imbagħad l-oħrajn għandi drammi li huma bbażati fuq Malta u karattri Maltin bħal Ħadd fuq il-Bejt, Meta Margħa tal-Mellieħa u L-Imnajr Għażem il-Qtil u Karnival. Dawk iżjed qegħdin f'livell ta' Malta tissa, allura il-Maltin tissa li jarawhom jistgħu jidentifikaw magħhom aktar faċilment minn oħrajn. Fl-oħrajn kont qed nittratta l-bniedem universali fl-ambjent universali. Beyer ma ġiex mix-xejn. Għandek Teatrini illi hu kien qiegħed jirreaġixxi għalihom, kien qed jgħid speċi hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa differenti. Però kien hemm ukoll tradizzjoni qawwija mill-inqas mill-bidu tas-seklu illi tagħmel teatru Eh, tajjeb, teatru finanzjat mhux ħażin ukoll. Eh, u tinsiex li teatru kien jiġbed in-nies. Ġifieri meta qed nitkellmu fuq it-teatru fil-bidu tas-seklu 20, kellek kumpaniji bħal Indipendenza li kienet tagħmel eh, staġun li fih kien ikollha f'sena waħda ġifieri mijiet ngħidu iktar minn mit rappreżentazzjoni, ġifieri kien hemm teatru, teatru bit-tradizzjoni f'saħħitha. Eh, kien teatru ġeneralment popolari, iva, imma kellek ukoll anki eh, tentattivi minn nies differenti biex jagħmlu teatru aktar letterarju, aktar ambizzjuż, illi eh, sa, sa tini gwerra dinija kien, kien, kien mexa mhux ħażin. Imma li ngħidu li ebejjer beda mix-xejn naħseb inkunu qegħdin niffalsifikaw ftit is-sitwazzjoni. Issa ħa norbot mal-istess mistoqsija li għamiltlek l-ewwel bej wieħed ieħor wara Francis Ebejer. Jista' jkun li ħoloq vakum fit-teatru Malti? Vakum qatt ma kellna fis-sens li wara Ebejer kellek ġenerazzjoni iżgħar minnu ta' kittieba u nies li qed jagħmlu teatru. Eh, ġifiri n-nis ta' eh, tal-axħar ta' snin 60, n-nis bħal Alfred Sant u Arista Kalleja u oħrajn, ehm, illi jumbat naturalment maħħom kellhom nis ukoll li qed jidderieġu, li qed jirrextaw, eċċetera, illi ftit jawis dawk baqgħu attivi ħafna minnhom għall-inqas tul is-seklu 20 kollu. Illi ġara kien illi ma' żmien ehm, it-teatru bil-Malti donnu beda jnaqqas mill-popolarità f'dak li għandu x'jaqsam mat-teatru Eh, ċentrali però, ġviri eh, jien naf fis-snin 80 il-Manuel pereżempju kien ibati ħafna biex jagħmel produzzjoni bil-Malti vijabbli. Sewa waqt li produzzjoni bil-Ingliż kienu iktar qed isiru popolari. U għawek l-Istut Kattoliku eh, kellek anki ġenerazzjoni wara oħra ta' atturi tilgħin illi mbagħad sabruhom f'postijiet anki anki differenti. Ejja niġu għallum il-ġurnata il-Maltin jikkonkorru għat-teatru bil-Malti. Iva, e, illum e, naturalment it-teatru bil-Malti jiġbed in-nies, jiġbidhom e, f'postijiet differenti, Is-sitwazzjoni ma naħsibx li nbidlet drastikament, għadna għad għandna teatru illi huwa bilingwi. Dik hija xi ħaġa li naħseb qasanna fejn iġildu għaj, hija xi ħaġa li f'ċertu sens hija f'saħħitha u tagħti saħħa lit-teatru wkoll. L-inkwetani ftit huwa illi f'ċerti aspetti it-teatru bil-Malti huwa inqas innovattiv minn forsi teatru li mhuwiex bil-Malti. Mbagħad għandek ukoll il-biża' li t-teatru ma jrendix. Allura nfittxu illi meta nagħmlu teatru bil-Malti nagħmlu xi ħaġa li bilfors ħa tiġbed in-nies. U hemmhekk naturalment isiru l-kompromessi wkoll. Ġifieri hemm hemm problemi, imma ma naħsibx li t-teatru mhuwiex eh, f'sitwazzjoni f'saħħitha. Tkellimna dwar il-bilingwiżmu. Il-bilingwiżmu mhux xi fenomenu li nsibuh f'Malta biss, aktarx insibuh fil-pajjiżi kollha tal-Commonwealth fejn kien hemm l-Ingliżi u kien hemm żmien meta f'Malta saħansitra nistgħu nitkellmu dwar trilingwiżmu. Mhux għax kulħadd kien kapaċi jitkellem bil-Malti, bl-Ingliż u bit-Taljan fl-istess ħin, imma żgur li kien hemm klassi ta' nies li setgħu jikkomunikaw bit-tlieta li huma. F'dan il-mument ikun tajjeb li wieħed jirrifletti ftit fuq il-Malti tax-xandara. Ftit awtoriflessjoni żgur li ma tagħmilx ħażin. Ix-xandara ta' spiss jispiċċaw fil-mira minħabba l-Malti li jużaw. Ħafna jilmentaw mill-livell tal-Malti fost ix-xandara f'Malta. X'inhi l-opinjoni tiegħek? Eh, nuqqas ta' tħejjija tajba. Jkunu studenti tajbin ħafna, eh, tajbin fil-komunikazzjoni, jafu l-aspetti kollha tal-qasam ġurnalistiku u tax-xandir, Meta jiġu għall-għodda li jridu jużaw, il-Malti jkunu neqsin minn xi ħaġa. Neqsin meta tiġi għal dik li traduzzjoni, neqsin meta tiġi għal dik idjoma, neqsin mill-lat ta' anki kif wieħed jaqqat frażi moħra bil-għan li jasal. Ħafna drabi fuq ix-xandri noqogħdu attenti li l-idjomatiku żejjed imbagħad iweġġa' wkoll. Charles Flores, pijunier tal-moviment qawmien letterarju tas-snin 60. Xandar, kittieb għal diversi snin, huwa kritiku mhux biss tax-xandara imma wkoll ta' dawk l-awtoritajiet li jgħid għall-Malti setgħu għamlu ħafna aktar.
Hekk ngħidu ma sar xejn inkunu qegħdin inqarrqu bin-nies. Però żgur illi seta' sar ħafna u ħafna iżjed. Eh, mingħand min? L-awtorità tax-xandir pereżempju, eh, mingħand min? L-università pereżempju, mingħand min? L-qdiet tal-Malti pereżempju, għandek ħafna nies li jerfgħu ċerta responsabbiltà fejn jidħol il-Malti, però ma nemminx li qed qed iġorruha 100%. Ehm, rida tajba hemm kemm trid, kulħadd jitkellem li ħobb il-Malti u kemm hu sabiħ il-Malti. Ma meta tiġi għal fatt issib li mhu jsir xejn. Jien ma nistax nifhem kif sidin tal-istazzjonijiet tar-radju pereżempju jitħallew jagħmlu ċerti oxxenitajiet lingwistiċi u qisu ma ġara xejn. Nibżgħu nwaħħluhom multa, Jista' jkun. Bis-seminars fuq il-Malti ħa nsolvu l-problema? Żgur li le, x'inġabru tużżana nies, kulħadd jgħid tiegħu, mmorru d-dar u nerġgħu ninsew kollox. Pawsa qasira, mhux għar-riklami kif inħobbu ngħidu aħna x-xandara, imma biex nirriflettu ftit fuq kif f'Malta s-senjaletika f'ħafna postijiet madwarna ma nsibuhiex bil-Malti, imma nsibuha bl-Ingliż. Stop, slow. Ma tmurx l-Italja u ssibha bl-Ingliż, ma tmurx Franza u ssibha bl-Ingliż. Anki r-riklami f'Malta ssib ħafna minnhom bl-Ingliż, mhux bil-Malti, forsi biex jilħqu udjenza akbar. Imma f'pajjiż bilingwi, jekk xejn, is-senjaletika m'għandhiex tkun bit-tnejn. Mhux il-Malti qisu ma jeżistix. Intilef ħafna
is-sens ta' kburija bl-ilsien Malti, intilef ħafna il-kuntatt, problema li qed jiffaċċjawha lingwi oħra żgħar madwar id-dinja kollha. Bżejt tara anke l-lingwa Taljani u fost l-isbaħ fid-dinja. Eh, nafu mill ma problemi għad jaraw ir-reklami nofsom bl-Ingliż illum il-ġurnata, ġifieri din hija eh, fenomenu li qed iseħħ madwar id-dinja kollha. Ma min jgħidlek li da ehm, tifhimha hu l-Ingliż huwa lingwa li bija jikkomunika kulħadd u tifhem li inti waqt li qed titkellem iżżerżaq xi kelma bl-Ingliż li mmur hawn. Imma dik għad tirrifletti l-qari li nagħmlu, l-istudju li nagħmlu fl-iskejjel u fl-universitajiet tagħna ovvjament. Ehm, ħafna drabi aħna naħsbu bl-Ingliż għax studjajna bl-Ingliż u mbagħad naqilbu bil-Malti. U naqilbu ħażin ħafna drabi, nużaw idjom jeżjena, nużaw idjom Ingliż f'sens Malti u jintilef kollox ovvjament. U hawnhekk li għandna bżonn il-prudenza fejn jidħol il-sim Malti u xek. Ħafna jilmentaw mill-livell ta' Malti li jintuża mix-xandara. X'inhi l-opinjoni tiegħek? Iva, dik dik hija ehm, problema eterna. Jiena dejjem nemmen illi biex ikollok xandara u ġurnalisti tajbin, irridu jkunu ħerġin mill-università imħejjin tajjeb bl-ilsim Malti. L-ilsim Malti huwa lodda li jridu jużaw. Jekk inti ma tafx tuża lodda, anke jekk inti ma strudaxxa, anke jekk inti mekkanik, inti xint, jekk ma tużax lodda tiegħek tajjeb, Eh, Minti se tasal fejn tixtieq tasal, l-istess fejn jidħol il-Malti, x-xandara tagħna jridu jifmu illi l-istess bħal nista' triq ma jistgħux jaħsbu bl-Ingliż u jagħmlu kollox bil-Malti kif jiftilhom fil-moment. Nifhem l-urġenza jiena wieħed mill ħdimt snin twal fil-qasam tal-ġurnaliżmu u xandir, imma dan kollu nemmen illi bi ftit sforz u bi ftit anki inkoraġġiment min-naħa eh, tal-università eh, naslu biex ikonna titjib dak li hu Malti fix-xandir. Ma taħsibx imma li storikament forsi ħlejna ħafna ħin inġelldu l-lingwi bejniethom, l-ewwel l-Ingliż mat-Taljan, imbagħad daħal il-Malti feles fin-nofs. Aħna bilfors ridna nkunu bilingwi, għaliex? Ridna nlaħħqu ma' dawk il-potenzi li ġewwa u ħakmuna u mexxewna. Issa aħna biex stajna nikkomunikaw magħhom dawn u anki nibbenefikaw mill-frott li stajna nieħdu Eh, minn daw l-imperi, ridna bil-fors naddattaw ruħna. Konna kapaċi, il-Maltin reżiljenti anki lingwistikament ngħid jiena. Il-Malti kiber għax il-Maltin reżiljenti ma ddejqux jimpurtaw, ma ddejqux jisselfu kliem minn lingwi oħrajn, daħluhom iva kien hemm anki dik li jedu la eh, t-taqlib u t-taħwit fid-distortion ta' ċertu vokabularju, imma dak kollu qiegħed jagħmel iktar il-Malti varjat u iktar interessanti. Hemm bżonn kruċjata favur il-Malti allura? Nemmen mija fil-mija li hemm bżonn kruċjata li tagħmel sens għas-seklu 21. Dak li sar fis-snin 60 ma jfissirx li tista' tagħmlu llum. Irridu nħarsu lejn il-teknoloġija, irridu nħarsu lejn ir-realtajiet lingwistiċi fid-dinja kollha, mhux sempliċement Malta biss, u nifmu li żbalji li saru fil-passat għadhom jistgħu jiġu korreġuti. Jien dejjem insostni li l-bilingwiżmu huwa tajjeb jiswina ta' ġid għax naslu nikkomunikaw mad-dinja, imma min-naħa l-oħra mhux b'detriment għall-ilsien nazzjonali tagħna. Jekk ma nibżgħux għalih aħna, min se jibża' għalih? Kemm ilna nisimgħuha? Mill-qari ma takkwistax biss ideat u tagħrif. Bil-qari takkwista ħiliet fit-tħaddim tal-lingwa, takkwista l-użu tal-idjoma. Il-problema hi li l-pubblikaturi, dawk li jieħdu r-riskju jistampaw il-kotba minkejja li s-suq f'Malta huwa żgħir, Jgħidu li l-Maltin mhux qed jaqraw biżżejjed bil-Malti. Iżda jidentifikaw problemi oħra għall-kotba tal-Melitensja. Kif jistqarr Joe Mizzi. Hawn min jgħid li l-ktieb Malti bil-Malti u prodott Malta huwa għoli biex tipproduċih. Mhux vera, fis-sens ħanibda mill-risposta qasira. Eh, il-produzzjoni tal-ktieb id-dinja kollha hija l-istess. Li jagħmlu d-differenza hija n-numri. Jiġifieri jekk jiena qed nipproduċi ktieb għas-suq tiegħi. Naf li s-suq tiegħi huwa bejn 500 u 1000. Jekk qed nipproduċi ktieb li huwa għall-Ingilterra, is-suq tiegħi huwa 10,000, 15, 20, 25 elf. Jiġifieri il-unit price tal-ktieb, jiġifieri dak li jiġi jiswielna kull ktieb, ivarja skont in-numru, il-kobor u ċ-ċokon tas-suq. Allura x'inhi inti tikkonsidra dak kollu? Jiġifieri anzi aħna il-produzzjoni, il-kost tal-produzzjoni tagħna hija ħafna orħos minn dik ta' barra minn Malta għaliex ħafna mill-affarijiet nagħmluhom aħna stess. Ġifieri meta qabel meta tqabbel ma' barra minn Malta fejn għandek proċess sħiħ jagħmluh tim sħaħ ta' nies, hawn Malta t-tim ġeneralment ikun tnejn tnejn, tlieta jew wieħed. All right, imma insa l-produzzjoni, imbagħad fl-aħħar mill-aħħar da jrid jasal għand in-nies hemm barra wkoll. Il-prezz hemmhekk huwa għoli fil-ħwienet tal-kotba. Bilfors.
Tinsiex ukoll aħna għandna sfida oħra fis-suq tagħna biex ma ngħidilx problema li hija l-bilingwiżmu. Jiġifieri, il-Malti jaf jaqra, il-Malti bħala poplu jaf jaqra tajjeb kemm bil-Malti u kif ukoll bl-Ingliż. Din tfisser ukoll li aħna suxxettibbli ħafna, jiġifieri nagħrfu fis-suq tagħna l-kotba bl-Ingliż. Issa dak il-kotba bl-Ingliż li qed jaslu ħafna drabi jkunu dak li fit-terminu tax-xogħol tagħna jgħidulu r-remaindering. sewwa, tal-Ingliż, allura jkollhom prezz ħafna iżjed vantaġġjuż għall-konsumatur imma mhuwiex il-prezz reali tagħhom, jiġifieri dak li xi ntqal li bilhom wara jsibu jkun ħmistax, għoxrin lira sterlina, sewwa, mentri hawn Malta jasal bi prezz orħos. Dak huwa parti mis-suq li hawn Malta sfortunatament m'għandniex, huwa remaindering. Allura inti awtomatikament xi tara rumanz, rumanz bil-Malti u rumanz bl-Ingliż, Qed tara differenza ta' prezz. Mara, jiena nħobb nagħti ħafna l-eżempju ta' Harry Potter, ma nix qed nagħmel eh, riklam għalih għax huwa huwa huwa eh, magħruf ismu ġifieri huwa dan. Eh, u ktib ieħor bil-Malti biex ma noqgħodx insemmi tal-istess ġeneru, so. Biex isiru dawk iż-żewġ kodba, Il-produzzjoni tagħhom hija prattikament l-istess. Id-differenza hija li Harry Potter l-aħħar ktieb tiegħu li kien il-Five Philosopher's Stone, daka sar meta meta ħareġ l-ewwel edizzjoni kienet bl-Ingliż biss ta' 25 miljun eh, kopja it-tiratura tiegħu li ġi stampat fi tmien stamperiji fid-dinja kollha simultanjament biex jilħu s-swieq kemm jista' jkun f'maraj. Dik tfisser li l-produzzjoni tal-ktieb kien x'kien ejja ngħidu kien jiswa 5000 euro, 6000 euro, produzzjoni. Dan inferex il-prezz ta' dak il-5000 euro infirex fuq 25 miljun. Issa qed inġebbet qed inġebbet l-argument biex nuri anki s-sempliċità tiegħu. Li kieku jiena nfaqt 5000 euro biex nagħmel ktieb simili bil-Malti, mhux Harry Potter imma fl-istess ġeneru għall-istess età, jiena forsi nagħmel 2000. Allura l-prezz tiegħi Dawk il-ħames tieq ħa jogħla bilfors. Veru li s-settur tal-meditenza naqas ħafna mill-bejgħ li ktieb bil-Malti, m'għadux jinxtara daqshekk? Naqas ħafna l-bejgħ ta' ktieb bil-Malti żgur. Jiġifieri hija xi ħaġa li aħna ma nistgħux nispjegawha b'termini ekonomiċi għaliex il-popolazzjoni kibret, in-nies li jafu jaqraw u jiktbu kibru imma n-nies li jaqraw naqsu. Jiġifieri hemm korrelazzjoni ta' xejn waħda sproporzjonata. L-ironija. L-ironija, l-ironija tagħha paradossi. Però il-Melitensja naqset hija każ ftit iżjed differenti. Il-kotba tal-Melitensja huma kotba kbar, il-ġeneru tagħhom huma d-daqs tagħhom huwa kbir. Mentri illum sirna ngħixu f'postijiet żgħar. Jiġifieri, meta jiena kont żgħir ħafna mid-djar kien ikollhom l-istudju u kien ikollhom il-salott bit-television imma kien ikollhom eh, bookcase. Fil-postijiet moderni tal-lum maċ hemm il-wisa ta' bookcase jew studju. Din tfisser li inti ma nbaqalikx iżjed post fejn tpoġġi xkaffar fejn tpoġġi l-kodba fuqhom. Allura għandek prob problema ta', ta problema fizika ta' spazju. Allura inti meta tiġi biex tażel li jkollok Ktieb tal-militenzja, trid tkun ċert li one jolqtok u two għandek fejn fejn tpoġġih. Ġifieri għandek għandek jidħlu fatturi li mhumiex korrelatati as-such mal-qari u l-x'ismu. Imma min-naħa l-oħra hemm ukoll fattur interessanti li dawk li qed jixtru l-militenzja għandhom ċerta età. huwa nies li għandhom minn 40 sena l fuq. Ġifieri l-meritenza mhijiex qed tattratta il-ġenerazzjoni l-ġdida. Ir-raġuni? Ir-raġuni forsi, ifhem, għandhom iżjed iżjed eh, iżjed affarijiet fejn jimirħu. Ma nistgħux ma nistgħux insibu x'inhi dik ir-raġun. Jista' jkun li l-istorja ta' Malta u dak kollu li, li, li jaħbat ma' Malta jinteresshom meta jkunu ikbar, meta jibdew jarfu allura int, int imbagħad tibda tgħid eh, x'se jiġri. Hemm raġuni wkoll, hemm raġuni oħra li għal perjodu żmi- twil, medda sħiħa, l-istorja ta' Malta jew il-kultura Maltija ma kinitx qiegħda tiġi mgħallma fl-iskejjel, ġifieri tneħħiet minn suġġett għal. Allura awtomatikament.
Allura awtomatikament.
Eżatt, inti mhux biss ma tbigħux imma tellgħajt ġenerazzjoni li għalihom eħe jafu li Malta għandha storja twila. Imma, imma, ifhem, ma jafux jispjegawha, ma jafux jitkellmu dwarha. In-nies li jaqraw il-kotba naqsu għal Joe Mizzi, imma l-Librar Nazzjonali ma taqbilx miegħu. Fin-nuqqas ta' ħwienet tal-kotba li joffru aktar minn żewġt ixkafef żgħar ta' pubblikazzjonijiet Maltin, illi minnhom innifishom esperjenza, illi jġegħluk tgħaddi minn ktieb għall-ieħor kif issib f'ħafna mill-ibliet Ewropej, Irħejtilha sal-Librerija Nazzjonali biex nipprova nakkwista tweġiba għal din il-mistoqsija. Huwa proprju hawnhekk li ltqajt ma' Cheryl Falzon, il-librar nazzjonali. Min-numri tagħkom xi kemm joħorġu hekk tini daqsxejn idea ta' kemm joħorġu kotba Maltin mil-libreriji f'Malta, kemm jisselfu? S'issa isselfu madwar 180 elf. Pero di sena straordinarja kienet, le? Il-problema kien hemm li perjodu konna magħluqin. għall-pubbliku kellna qisu madwar tliet xhur konna magħluqin għall-pubbliku u di affettwat is-self ta' din is-sena. Imma interessanti nsemmu wkoll il-lokalitajiet l-iktar li jissemmew li jisselfu kotba bil-Malti fejn hemm Birkirkara, Ħal Luqa, Marsaxlokk. Għaliex qed tgħid interessanti? L-iktar li jisselfu l-kotba ta' bil-Malti forsi iktar lokalitajiet li jgħixu l-Maltin għad. għax kif taf issa il-Malta saret multicultural u ħafna min-nies qed jitħalltu, ġifieri jew ħafna barranin ukoll jgħixu Malta u sfortunatament forsi għadhom ma tgħallmux il-lingwa Maltija allura ma jissellfux il-kolba bil-Malti. U tara dawn il-lokalitajiet li baqgħu purament Maltin.
Dis-sena għadna kienet sena straordinarja, imma jekk tieħu s-sena ta' qabel li kienet sena sħiħa u forsi tibni trend xejra tul dal-aħħar snin. Eh, jekk eh, tara snin li għaddew daw l-aħħar erba' snin is-self tal-kotba splodew. Ġifieri skont inti l-Maltin qed jaqraw iktar? il-Maltin qed jaqraw iktar. X'idea tista' ttina ta' l-etajiet li fihom l-etajiet tan-nies li jissellfu l-kotba? L-iktar li jissellfu kotba huma tfal sa tnax-il sena. Tikkompara statistika pereżempju ta' din is-sena għandek tikkompara 108,000 li ssellfu t-tfal ma' addoloxxenti li ftit 'il fuq minn 5,000. u l-adulti ftit 'il fuq minn 66,000. Imma x'inhi r-raġuni di jfisser li hemm inqas kotba għall-adolexxenti jew hemm kotba li ma jistgħux jissellfu pereżempju? Le, hemm inqas kotba. Hemm inqas kotba. Jekk tara il kemm jiġu ppubblikati kotba Malta, tara li ħa jkun hemm numru kbir ta' tfal u tal-adulti u mbagħad għandek tal-adoloxxenti hemm ta' kotba jiġu ppubblikati imma xorta għad hemm nuqqas. Liema huma l-ġeneri l-aktar popolari li ta' kotba Maltin li kotba bil-Malti li jissellfu? Bla dubju fittizi, kotba fittizi. Forsi nsemmi xi awturi, it-tfal iħobbu ħafna iż-żgħar jaqraw ta' Natalie Portelli, Trevor Zahra għadu popolari, Claire Azzopardi, u mbagħad ma' tal-adoloxxenti għandek is-serje ta' Chris Azzopardi, Rita Grech, u l-adulti għadhom iħobbu Emilio Lombardi, Elio Lombardi, Lina Brockdorff, Trevor Sara għadu popolari ħafna. Hawn min jgħidlek illi
l-libreriji jtellfu mill-bejgħ tal-kotba, jaffettwaw il-bejgħ tal-kotba fis-suq. X'taħseb? Jien ma nemminx. L-ewwel nett il-libreriji jixtru ħafna ħafna kotba bil-Malti. Kull ktieb li joħroġ Hawn Malta aħna nixtruh. Ma nixtrux text books all right għax dawk jistgħu jiktbu fuqhom imma apparti minn hekk aħna l-biċċa l-kbira dejjem nixtru. Bis-self meta ktieb ħa joħroġ da ħa jitqatta' ħa jisillu nar ħsara fih u ħa nerġgħu nixtru. U mbagħad ħa jkollok nies li bħali jien naħdem f'librerija u xorta Għidiet ikollni biex immur nixtri ktieb u nżommu fil-kollezzjoni tiegħi. Ħassib nies li huma jiġu jaqraw ktieb hawnhekk għoġobhom jgħidlek da irrid inżommu fil-kollezzjoni tiegħi u jixtruh ukoll. Jiġifieri ma nemminx li l-librerija anzi ttellef mill-bejgħ. Anzi nemmen li tgħin. Hemm Maltin u hemm Maltin, bħalma hemm kotba bil-Malti u kotba bil-Malti. F'dinja li fiha tista' tfittex l-informazzjoni mill-kumdità tal-iskrivanija fid-dar, anzi lanqas skrivanija m'għandek bżonn, bil-mowbajl tkun fejn tkun biżżejjed u anki jekk tmur il-baħar jew fil-kampanja, miegħek tista' tagħżel li tieħu tablet biex taqra minn fuqu, minflok il-ktieb. Iva, f'din id-dinja, il-ktieb isek tista' tgħaddi mingħajru, aħseb u ara l-ktieb bil-Malti. Mela għaliex il-pubblikaturi jagħżlu li jifqgħu s-suq bil-kotba? Iwieġeb Chris Gruppetta. Bażikament hija kwistjoni sempliċi ta' economy of scale kif jgħidu, fis-sens nixtiequ li kieku nistgħu pereżempju nippubblikaw tlieta ħames sitt kotba fis-sena u nagħtuhom l-attenzjoni kollha meħtieġa, però r-realtà hi jekk tqis pereżempju meta bdejt jien 25 sena ilu konna tiratura print run kienet tkun anke 5,000 kopja kienet normali ta' ktieb. Allura inti għandek Ovvjament għandek dawk il-ħamest elef kopja kollha biex iġġib l-ispejjeż u tagħmel il-qligħ tiegħek u eċċetera eċċetera. Eh, illum il-ġurnata eh, imħabba l-kompetizzjoni żdiedet, eh, mhux biss ta' pubblikaturi differenti, anka hemm ħafna kompetizzjoni ta' online, ta' ħin fuq l-internet, ta' devices, ta' social media, eċċetera. Allura, it-tiraturi naqsu, ġifieri illum il-ġurnata bestseller konsiderevoli tagħmel elf kopja. Ir-realtà hija li ġieli ħafna drabi jsiru 500 kopja, ġieli anke inqas jekk ikun ktieb ta' letteratura, ta' poeżija, eċċetera. Jiġifieri jekk inti biex inti tbigħ u tagħmel il-qigħ tiegħek pereżempju minn 5,000 kopja, 25 sena ilu kont tagħmel ktieb wieħed u tagħmel 5,000 kopja minnu. Illum il-ġurnata trid tagħmel ħabej 25 titli differenti biex inti kollok l-istess ammont ta' kopji. Ġifieri hija neċessità eh, sfortunatament ħabba realtà tas-suq. Ġifieri hija realtà tas-suq kif qed inti, ma allura l-idea tal-e-book, illum hawn ħafna daw id-devices, le? Eh, l-idea tal-e-book bil-Malti, għaliex ma qabditx? L-e-book bil-Malti eh, kienet Kien twelid kumpless ħafna għal raġunijiet, waħda mill-ikbar raġunijiet hija ta' piraterija. Għax ovvjament swieq kbar, jekk tkellem pereżempju pubblikaturi Ingliżi, jgħidlek jien nikkalkula li għandek mal-40 fil-mija tal-kotba e-books jiġu fiċ-ċirkolazzjoni huma koppji pirata, koppji misruqa. Imma suq kbir bħas-suq tal-lingwa Ingliża jiflaħ li jkollok 40 fil-mija mitlufa, fra virgolette. Suq Malti ma jiflaħx. Però għodu il-pjattaformi internazzjonali, għaliex ma jitlux, għaliex ma joffrux kodba bil-lingwa Maltija? Ir-risposta eh, faċli hija eh, staqsi lilhom għaliex le, ġifieri fis-sens pereżempju pjattaformi kbar bħal Amazon kellna u għatanna problemi magħhom li ma jaċċettawx eh, e-books bil-lingwa Maltija. Ir-raġuni uffiċjali li jagħtu hija li peress li m'għandhomx huma nies fit-teams tagħhom li jitkellmu dawn il-lingwi żgħar bħall-Malti, ma jistgħux jiċċekkjaw għall-affarijiet tagħhom li ma jkunx hemm kontenut ta' libell, diffamazzjoni, eċċetera. Ovvjament ma naħsibx li l-miljuni ta' kotba li jippubblikaw jiċċekkjawhom kollha, jiġifieri hemm ftit argument li tista' tkun. Però sfortunatament hija jiġifieri aħna u pubblikaturi oħra kemm il-darba provajna anka bl-intervent ta' anka l-awtoritajiet ippruvaw jgħinuna, qatt ma wasalna. Is-soluzzjoni li sibna hija li noħolqu pjattaforma tagħna, kellna ningħaqdu anka ma' kumpanija barranija appuntu għar-raġuni li biex noħolqu pjattaforma diġitali aħna m'hawnx ir-riżorsi finanzjarji għas-suq żgħir ta' Malta, u nagħmlu xi ħaġa separata, jiġifieri flok ningħaqdu ma' dawn il-pjattaformi li tissemmi. Li awtur Malti, x-xogħol tiegħu bil-Malti jiġi tradott f'lingwa oħra u jinbiegħ fi swieq barra minn Malta, jagħmel sens bħala pubblikaturi għalikom? Fit-teorija tista'. Mhux bħala business, għax ovvjament ħaġa li ħafna ma jafux huwa li meta ktieb jiġi ppubblikat barra minn Malta, il-qligħ, l-aspett finanzjarju m'għandux x'jaqsam jew ftit bħala aġent biss għandu x'jaqsam il-pubblikatur. Hija xi ħaġa, hija relazzjoni bejn il-pubblikatur barrani u l-awtur. Jiġifieri dik aħna nippruvaw ngħinu kemm nistgħu għax hija ħaġa sabiħa appuntu kif qed tgħid li ktieb Malti jiġi esportat b'lingwi oħrajn, però mhuwiex ejja ngħidu hekk mhix triq ta' ta' ta' bejgħ u ta' qligħ għall-pubblikatur Malti. Ukoll fit-teorija hija ħaġa sabiħa, però fil-prattika diġà naraw kemm hu diffiċli tbigħ il-kotba hawn Malta, meta tipprova tidħol f'suq enormi, naf is-suq Ingliż biex insemmi l-ovvju, il-kompetizzjoni tant hija enormi li aħna kemm il-darba f'firi ta' ktieb pre-Covid, ovvjament barra minn Malta, immorru biex nuru u awturi oħra jew entitajt immorru biex juru kodba Maltin, qed tikkompeti ma' mijiet ta' eluf ta' kodba oħrajn, ġifieri f'daqqa waħda qiegħed fadira enormi, ġifieri huwa iżjed faċli tajt ara irrid il-kodba Maltin jiġu esportati u jinqraw mit-Taljani, mill-Franċiżi, mill-Ingliżi, però fil-prattika ħajku tant il-kompetizzjoni qawwija li tispiċċa ħafna drabi eh, f'xi pubblikazzjoni ċkejkina li kważi ħadd ma jaqra anyway. Dwar it-traduzzjoni u t-twassil tal-ideat tal-awtur Malti li lin minn dawn ix-xtut, għażilt li niltaqa' ma' awtur, ma' kittieb, poeta, li l-kotba tiegħu ġew tradotti fil-sna differenti.
Immanuel Mifsud, l-ewwel Malti li rebaħ il-Premju tal-Unjoni Ewropea għal Letteratura L-ewwel Malti li rifes l-għatba tal-Library of Congress f'Washington, mhux bħala viżitatur kwalunkwe, imma kien mistieden biex jiddiskuti l-karriera tiegħu u biex jaqra siltiet minn tiegħu. Xogħlijiet tiegħu nqalbu f'diversi ilsna u kienu ppubblikati f'pajjiżi oħra. X'inhu l-bżonn tat-traduzzjoni? Hemm iktar minn bżonn wieħed fil-fatt. L-ewwel nett, il-għaliex huwa importanti illi inti tara bħala kittieb, Fuq livell personali tara inti fiex qiegħed meta tikkompara lilek innifsek ma' kittiba oħrajn. Allura qegħdin jaqraw knis oħrajn li għandhom esperjenzi oħrajn li għandhom eh, storja differenti minn tiegħek. U allura bekk toħroġ mill-roqa illi qed tgħix fiha inti. Bżonn ieħor huwa anke fuq aspett nazzjonali li inti tpoġġi l-pajjiżek fil-mappa letterarja wkoll illi xi ħadd illi ħafna drabi qas ikunu jafu li teżisti jew laqqas ikunu jafu li għandek letteratura, ġieli laqqas ikunu jafu li għandek lingwa, illi f'daqqa waħda inti tpoġġi lilek innifsek u l-letteratura tiegħek ehm, fuq mappa ħafna ikbar ehm, milli qed ngħixu fiha aħna. U naturalment għandek il-kwistjoni wkoll tal-posterità li eventwalment xi darba dan il-ktieb tiegħek ehm, li inti ktibt oriġinarjament bil-lingwa tiegħek u issa nqalleb ehm, e, e, e, anka soċjetajiet futuri ikunu jistgħu jħarsu lejn li moddi mhux biss tagħhom imma anka tiegħek stess. Ħan nigżja ftit.
Sewa. Xi bżonn hemm, x'utilità hemm li dak li ktibt inti bil-Malti jinqaleb f'lingwi, ħa nsejħilhom minuri? Dawn mhumiex il-lingwi li se jinqraw, li kotba b'dawn il-lingwi se jinqraw minn miljuni ta' nies madwar id-dinja. Aħna ħafna drabi għandna t-tendenza, anke aħna l-kittieba ta' ġifieri, illi nħarsu lejn l-Ingliż, l-hemmhekk irridu nimmiraw. Imma dawn in-nies jeżistu wkoll. U aħna noħduha b'enfat li kulħadd jaqra bl-Ingliż, li mhuwiex il-każ. Kotba minn tiegħek inqalbu b'diversi lingwi. Iva.
Jibqa' ktieb bil-Malti dak?
Le, jien naħseb li jkun ktieb li kitbu bniedem Malti li mbagħad ikun għadda minn idejn traduttur ngħidu aħna għas-Serb jew għal lingwa oħra. Ehm, huwa importanti ħafna illi it-tradutturi eh, ta' xogħol letterarju anka huma jkollhom eh, l-artistrija fihom mhux sempliċement qed naqleb eh, ktib minn lingwa għal oħra. Fil-fatt jeżistu traduzzjonijiet illi jkunu saru sempliċement biex naqilbu minn lingwa għal oħra u jinħassu li jkunu li jkunu foqra li ma jkollhomx dik l-artistrija li għandu l-oriġinal u hemmhekk allura isir isir id-deni aktar milli l-ġid. Imma ruħek, ħsibijietek, issibhom fihom dawk il-kotba li ġew tradotti fl-ilsna l-oħra? Biex inkun mija fil-mija onest ma nafx inwieġbek għax jiena la naf ir-Rumen, la naf is-Serb, la naf iċ-Ċek u l-lingwi l-oħrajn, la naf l-Għarbi. Jiġifieri ma nistax, jien ma nistax niġġudika t-traduzzjonijiet tal-kotba tiegħi, tneħħi dawk li ġew tradotti għall-Ingliż. U awtur Malti jista' jikkompeti ma' awturi oħrajn ta' ċertu kwalità? Jien naħseb illi iva. Ovvjament hemm diversi eh, diffikultajiet l-ewwel net illi awtur Malti mintix se ssibu full time. Imma perswas anka mill-ftit esperjenza illi għandi illi il-qarrejja barranin Dawk li huma verament interessati fil-letteratura ma jagħmlux dat-tip ta' distinzjonijiet jekk għandekx kittieb Malti jew għandekx kittieb Rumen jew għandekx kittieb Ċiniż. Naħseb aħna għandna t-tendenza li għadna nagħmluha did-differenza, forsi minħabba Għal darb'oħra l-passat kolonjali tagħna, forsi għax aħna żgħar, nuqqas ta' kunfidenza u nuqqas ta' esperjenza wkoll il għaliex xogħlijiet bil-Malti li bdew jiġu tradotti u pubblikati barra hija esperjenza riċenti ħafna. Qabel kien hemm kotba li ġew ta' ta' kittieba Maltin li ġew pubblikati imma kienu affett sporadiċi ta' darba fil. Mentri issa hemm hemm ċerta konsistenza. mill-esperjenza tiegħi u anke nibda nara wkoll il-kotba tal-kollegi tiegħi li ġew pubblikati barra minn Malta u li jkollhom anke ċertu coverage eh, hemmhekk ukoll, tibda tinduna illi m'hemmx dat tip ta' distinzjonijiet, forsi dat distinzjonijiet huma kollha iħirsa li għandna jduru ġo moħħna. L-iħirsa li kellna u forsi għad għandna. Huma ħafna. Li l-Malti kien l-ilsien tal-kċina, per eżempju. Li l-lirika bil-Malti ħarxa wisq, forsi ma tagħtix lok għat-tħannin melodjuż. Li l-istejjer bil-Malti ma jappellawx, għadhom miktuba wisq b'mod tradizzjonali, allura ma nfittxux li naqrawhom. Li t-teatru Malti għadu t-teatrin ta' dari, kemm ittrasferejnieh minn fuq il-palk għal fuq it-televiżjoni. Kollha eħirsa dawn, li għadhom magħna.